Papila ra Pawulo eka Tito. Tito ku avanyisa ko sungula. Mina Pawulo, nandza wa Xikwembu ni muapostolo wa Kriste Yesu, ndzi rhumiwile ku seketela ku pfumela ka vanhu lava hlawuriweke hi Xikwembu ni ku va pfuna ku tiva ntiyiso lowu dyondzisiwaka hi vukhongeri bya hina, byi nga lebyi akiweke ehenhla ka ku tshemba vutomi lebyi nga heriki. Xikwembu lexi nga riki na ku hemba xi hi tshembisile vutomi lebyi mikarhi yi nga si va kona, kutani xi byi humesele erivaleni hi mahungu ya xona. Loko nkarhi lowunene wu fikile, hikuva ndzi nyikiwile mahungu lawa ku ma twarisa hi ku lerisa ka Xikwembu Muponisi wa hina, ndzi tsalela Tito, n'wananga wa xiviri, Eku pfumeleni loku hi nga na kona swin'we, ndzi ri, Tintswalo ni ku rhula a swi ve na wena, swi huma eka Xikwembu Tatana ni ka Kreste Yesu Muponisi wa hina. Mhaka leyi endleke leswaku ndzi ku siya le Kreta hi leswaku u sala u hetisa swilo leswi swa ha lavaka ku lulamisiwa, naswona u veka vakulukumba va kereke emutini wun'wana ni wun'wana. Tsundzuka leswi ndzi ku leriseke swona. Nkulukumba u fanele ku va munhu la nga riki na xisandzu, a va ni nsati wun'we ntsena. Vana va yena va fanele ku va vapfumeri, lava ngo siriwiki hikwalaho ka mahanyelo ya vona ya vusopfa ni ku tiarisa ka vona. Hikuva murhangeri ekerekeni u fanele ku va munhu wo pfumala xisandzu, leswi a langutelaka ntirho wa Xikwembu, a nga tshuki a va munhu la titivaka ngopfu kumbe munhu wa ximbilwambilwana. A nga vi xidakwa kumbe munhu wa tinyimpi kumbe wa makwanga, kambe u fanele ku va munhu la tsakelaka ku amukela vaendzi, la rhandzaka swilo leswinene, la tikhomaka, la lulameke, la hlawulekeke, la kotaka ku fuma mahanyelo ya yena. A ve munhu la namarhelaka rito leri tshembekeke. leri fambelanaka ni leswi swi dyondzisiwaka, a ta kota ku tiyisa van'wana hi dyondzo leyi nga yona ya xiviri ni ku komba ku hoxa ka lava lwaka na yona. Hikuva va tele lava tiarisaka ni ku xisa van'wana hi ku vulavula ka vona ka hava, ngopfu-ngopfu exikarhi ka vapfumeri lava humaka eXiyudeni. Swa fanela leswaku valavo va miyetiwa, hikuva va kokela kule vanhu hinkwavo va mindyangu yin'wana. va dyondzisa leswi va nga fanelangiki ku swi dyondzisa hi ku navela rifuwo ro homboloka. Ku ni Mukreta un'wana wa vaprofeta va vona la nga tshama a ku, Vakreta i vanhu va mavunwa masiku hinkwawo, i swiharhi leswo biha ni malolo lama nga ni makolo. Kunene leswi a swi vuleke swi tiyile, hikokwalaho wena u fanele ku va tshinya hi matimba leswaku va ta va ni ku pfumela loku hanyaka. va ta ka va nga yingisi mitsheketo ya Vayuda ni ku lerisa ka vanhu lava fularheleke ntiyiso. Swilo hinkwaswo swi tengile eka lava tengeke, kambe a ku na lexi tengeke eka lava nyameke ni ka lava nga pfumeriki, hikuva miehleketo ya vona ni mapfalo ya vona swi nyamisiwile. Hi milomo ya vona va vula leswaku va tiva Xikwembu, kambe hi mintirho ya vona va xi landzula. va nyangatsa, va ala ku yingisa, a va koti ku endla ni ntirho ni wun'we lowunene.